Salam mähriban doganlar! Hytaý dilini türkmen dilinde öwrenýärin atly YouTube kanalyma hoş geldiňiz! Ähliňiziň bilşiňiz ýaly, men indi sapaklarymy ikä bölüp okadýaryn, biri başlangyçlar üçin we beýlekisi orta derejeliler üçin. Orta derejeliler üçiňem esasanam HSK-ni taýýarlamana kömek edýärin. Geçen saýat meneyem beýläk geçipdim, ýagny sözleriň üsti bilen biz oçiskeýe taýýarlanarys we geçen sagatdaky alfawit boýunça ilki A-ny, ýagny A harp bilen baglanyşykly sözleri doly geçdik. Indi bu günki wideomyz diňe B harp bilen baglanyşykly sözlerden bolar. Geçen sapar belleýşim ýaly, ähli sözleri ýat tutamzok, has üst içinde gerekli sözlerimizi saýlap alýarys. Mysal üçin, on altynjy söze seredeliň, ba. Şeýle dämi? Banyň eger bilýän bolsaňyz iki sanak manysy bardyr. Eger bilýäniňiz bolsa kommentariýada görkezmegiňizi isleýärin. Eger bilmeseňiz men size öwredip geçmekçi. Ýagny. Ýaňy belläp geçişim ýaly, iki ýagdaýda ulanylýar we iki ýagdaýda hem sözler soňunda gelýändir. Birinji ýagdaý haýsy ýagdaýda ulanylýar, haçanda sen berýän soragyň, ýagny garşydaşa berýän soragyň elli prosentini sen özüň bilmeli we galan elli prosentini şo soraýan adamyňdan tassyklatmak üçin soraýarsyň. Mysal üçin, saňa telefon gerek we garşydaşdaky adamda eýýäm düşnükli Şu wagt ähli kiçiden ula çenli hemmelerde telefon bar we sen şonda arkaýyn şeýle sorap bilýäň. Ni ýou şou jip ba? Ni ýou şou jip ba? Ýani sen uje bilýäň şol adamda telefon bolaýmaly, şeýle dälmi? Ine, birinji ýagdaý şular ýaly ýagdaýdadyr. Birinji bany ýekelikde terjime etseň, mymy diýen goşulmany berýändir. Ýagny, Sende telefon barmy? Ni ýow şow diýip ba, üns berseňiz. Ikinji ba hem ýa aýdyşym ýaly sözüň soňunda gelýändir. Ýöne bu ýerde berýän manysy onuňky teklip etmek. Mysal üçin, Woman çü tu şu guan ba. Woman çü tu şu guan ba. Ýene bir mysal, Woman çi zi xiu çhe çü ba. Woman çi zi xiu çhe çü ba. Duýýaňyzmy? Ýagny, birinji mysalda men kitaphana gitmegi teklip edýän, ikinji mysalymda bolsa, Welosipedli ýagny tigirli nirä gitmeli bolsada şo taýy tigirli gitmegi maslahat berýärin ýagny teklip edýärin. Biziň indiki sözümiz bolsa Bang mang we Bang zhu şu iki sözden ybarat bolup durar. Näme üçin ikisini birden alýan? Sebäbi şu ikisiniň tapawudyny aýdasym gelýär. Ýagny, baň-maň we garşydaş adama sen fiziçeski tarapdan kömek etmegiň aýdylýar. Ýagny, sen şoňa derek, şonuň bir işini ýerine ýetirip bermegiň aýdylýar, hereketli üsti bilen. A baň-çu, bu bolsa adama ruhy taýdan kömek etmek. Ýagny, aýdalyň, meniň iň ýakyn joram synagdan ýykylýar wer men şoňa ruhy taýdan goldaw berýärin, ýagny, köşeşdiriji sözler aýdýaryn. Ine, şular ýaly ýagdaýa ruhy taýdan kömek diýilýär. Biziň indiki sözümiz bolsa Bao Tian! Bao Tian! Ýagny şu söz bilen bolup gider. Bao Tian diýmek, ýagny Duý bu çydaýysy. Ýagny ötünç soramak manysy bardyr. Ýöne Bao Tian bilen bagly ýene bir söz bar, meňzeş. Olam Dao Tian, eger bilýän bolsaňyz. Ýöne ikisiň näme tapawudyr? Geliň ony öwreneliň. Bao Qian we Dao Qian, şu ikisiniň siziň pikiriňizçe näme tapawudy bolup biler? Ikisem ötünç soramak, ýagny duý bu çi de ýisi. Ýöne Bao Qian, bu haçanda sen, aýdaly, biriniň göwnüne degdiňmikaň diýip, şu ýagny ýüregiňde seniň, Nähili diňe närahatlyklar, göwne degdimikäm diýip şondan ötünç soraýaň. Ýa mysal üçin awtobusda gidip barýankaň biriniň aýagyny. Basan ýaly duýýaň, ýöne sen basmanam bilýäň. Şolar ýalylykda sen basymmykam diýip şol adamdan sen ötünç soraýaň. Ýöne bawuçin diýýäň. A dawuçin bu bolsa sen eýýäm bilýäň öz eden işiň dogry däldigini we. Garşydaşyňdan ötünç sora, ýagny Dao Çen diýmek bilen. Eýýäm şo Dao Çen diýmek, eýýäm özi aýdar, sen öz ýalňyşyňa düşünendigiňe. Biziň indiki sözlerimiziň biri hem Bi, ýagny Bi bu deňeşdirmek bolup gidýär. Şoňa meňzeş ýene birki sany sözler bar, olam Bi Jiao we Dui Bi. Ýöne bularyň arasynda näme tapawut bar? Geliň şolary öwrenip geçeliň. Beýi haçan ulanylýar? Haçanda iki sany birmeňzeş zady öz arasynda deňeşdiren ýagdaýymyzda. Mysal üçin aýdalyň, iki sany birmeňzeş ruçka, ýöne olaryň uzynlygy we gysgalygyny deňeşdirenimizde aýtsak bolýar. Mysal üçin. Jigi beýi, beýi naga beýi, duan. Üns berýäňizmi? Ikisem bir ruçka meňzeşligi boýunça, ýöne. Uzynlygy we gysgalygy boýunça birmeňzeş däl. Ýöne bu ýagdaýy BI diýilýär. Ýöne haçan bija we doý BI ulanmaly? Ýagny deňeşdirýän iki zadymyzyň görnüşleri biri-birine meňzeş bolmaly däl. Aýdaly iki sany firmanyň zatlary. Mysal üçin iPhone bilen Samsung deňeşdireli. Şolaryň funksiýalaryny. Ene şular ýalyk ýerlerde duýy biý bilen biýja bolanýa. Ýene bir bilmeli zatlaryňyzyň biri hem biýja işlikden başga hem hal bolup bilýär. Ýagny ol biýja sypatyň öňünde goýulýar we ýagdaýyň gowumy ýa erbetdigini aýdyp geçýär. Mysal üçin, Naga şýorşaň biýja-ha-a we şuňa meňzeş. Doganlar, düşünýän ýeriňiz bar bolsa kommentariýada görkezip bilersiňiz we enek sapaga çenli hoş sag boluň.